Niĩ ndiũĩ ũrĩa ingiuga tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩ ruo ta mwana, na gũtirĩ ũndũ mũritũ ta gweterera mwana waku oke mũciĩ, na mwana waku nĩ aiyirwo. Ndũĩ kana nĩ oragirwo, ndũĩ kana nĩ atĩa gũthire, no mwana waku ndanoka mũciĩ. Ona ndingĩhota kwaria kana gwĩciria ruo rũu ũrĩa rũhana. No nĩ ngũria ũndũ ũmwe, ciana rĩ? Mara nĩ ciyirwo, mara nĩ icinirwo mathukuru-inĩ. Ĩno nĩyo generation ya rũciũ. Ndacoka ndacũthĩrĩria mwena ũrĩa ũngĩ, ngarora na kũrĩa icagi-inĩ nakuo, ciana citũ nacio ici cia imwana, ũrĩa inyuire njohi cia itangĩka, cieyananga, mokagĩra rũcinĩ gũthiĩ kũruta roko, handũ ha gũkĩra gũthiĩ wĩra andũ arĩa angĩ magĩthiĩ gũthũkũma. Ona kĩũria nĩ atĩrĩrĩ, ĩ marutaga kũ mbeca ici cia gũthiĩ kũnyua njohi ĩno? No reke twanjĩrie na ciana ici irora. Niĩ ndĩ na kĩeha kĩnene mũno nĩ ũndũ wa kũigua atĩ ti itherũ ciana nĩ iraiywo na ikora na ikora. Ndĩra imagine kana kau ke harĩa karĩ, harĩa kaiyirwo gatwarwo, ũrĩa ge scared. Gatirona mum na gatirona dad. kana kau gati, kana rĩngĩ karathi kaiganĩtio na handũ rungu rwa ũrĩrĩ, rĩngĩ karaikĩrio gathani rungu rwa metha koe irio karĩe na rĩngĩ ona gatiũĩ kwĩhe, rĩngĩ gatiraheo warmth ya gũkoma harĩa kagĩrĩirwo nĩ gũkoma, na mũico-inĩ wa ũhoro makoraga ciana ici, atĩ nĩgetha, atĩ nĩgetha, niĩ ona ndikwenda, ĩĩ nĩkĩ nguga, atĩ nĩgetha kĩ? mwana waku athiĩ a sacrifice o nakũu oragwo nĩgetha mũndũ aikarĩre gĩtĩ burani. Tondũ ndirona kĩrĩa kĩngĩ kĩratũma ciana ici ciywo. It is for political reasons. Nĩ sacrifices. Nĩ sacrifices ciana iria irarutwo. Nĩ mwaiguĩte hĩndĩ ciana cia albino ciatuĩkaga nĩ iroywo mũno na igatwarwo Tanzania? Ĩ gwatuĩkaga irarutwo Tanzania kana iratwarwo Tanzania? o maũndũ maya ma ũngoma ma kũhoya ngoma, ciana citũ igatuĩka a ciroywo, igathiĩ gũthĩnjwo nĩgetha thakame burani ĩitwo na nĩgetha mũndũ aikarĩre gĩtĩ burani. Niĩ ndiũĩ ũrĩa ingiuga, ona ndiũĩ ũrĩa ingiuga, ona ndiũĩ ũrĩa ingĩciria. Nĩ ũrĩ wacemania na kana korĩte gakĩrĩra, gakiuga mama, mama, gatiũĩ kũrĩa mamu wao athire, ũrĩa gakoragwo ge confused? Ũrĩa kana kau gakoragwo konete tarĩ mũthenya wa mũthiro wa thĩ, o nawe mwenyewe ũkĩona kana kau ũrĩa kahangaĩkĩte na ũrĩa kena guoya-rĩ, ũiguaga ngwĩka atĩa ndĩgateithie? Na rĩngĩ o na mamu e harĩa nĩ kũgũra aragũra kĩndũ. Rekei ndĩmwĩre, niĩ ndiũĩ ũrĩa ingiuga, o na ciugo, o na ndiũĩ ndeka video ĩno ndĩmwĩre atĩa. Ũhoro ũcio wa kũiywo gwa ciana nĩ ũranjĩkĩra kĩeha kĩnene mũno na ndiũĩ kana nĩ ũmwĩkĩrĩte kĩeha. Angĩkorwo wĩna, reke njuge ũũ, angĩkorwo wĩna kana gaku, angĩkorwo mwana ũcio ti thukuru arathiĩ kana kumĩra hwainĩ, menyerera mwana waku mũno mũno. Korwo wĩna mwana waku hapa kwa hapa. Na angĩkorwo nĩ thukuru, assign mũndũ ũrĩa ũmũtwaraga na ũrĩa ũrĩmuoyaga. Reke mwana ũcio atige gũ tembea barabara-inĩ e wiki if possible. Na onokorwo nĩ egũ tembea. Reke makorwo mena ciana ici ingĩ mathiaga nacio. Ũkamenya ngurubu ĩrĩa atembeaga nayo nĩ ciana nyingĩ na nĩ ciana nene na nĩ ciana ci, reke ũmenye mwana ũcio ndaratembea e wiki. Nĩ njũĩ mathĩna ma mbeca nĩ matũtwarire mawĩra-inĩ, twacererwo kuo, na no nginya tũcarie nĩgetha ciana ici ithome na irĩe. No rekei tũmenyerere ciana citũ tondũ kwaria ma, ngoma ũrĩa wĩ bũrũri-inĩ ũyũ okĩte arorete na mbere. Agacoka agoka na kĩhutatĩ, agoka na mwena na mwena. no nginya tũmenyerere ciana citũ. Ngai atũteithie mũno mũno mũno mũno. Tondũ rĩu rĩ, nĩguo tũkĩhũrirwo mĩena yothe, rĩu ningĩ nĩ ciana kũragwo, iria ingĩ nĩ icinirwo. Niĩ ona ndiũĩ ũrĩa ingiuga tondũ ũhoro wĩna ruo, ruo mũndũ arahũmũka akahũmũka, akahũmũka rĩa kerĩ. Watwarire mwana thukuru athome, ũracoka gwĩtĩrwo, nĩ ũrĩ wa imagine thimũ ĩyo ĩkĩhũrwo, ũiguage ndeto iria ũrathiĩ kũheo kuuma na mwena ũrĩa ũngĩ, atĩ ũrerwo ĩhĩ no thukuru ĩnyitire mwaki-ĩ, no thukuru ĩhĩire-ĩ, na ciana cigana ũna nĩ, ndũtige ona gwĩciria kana ona, ona ndiũĩ kana ũhoro ũcio ũngĩheo na statement ĩyo yanjanĩrĩirie atĩa, tondũ watwarire mwana waku amenyererwo na athome, nĩngũmũhe karũgano ka mwana wakwa, wakwa, mwana ũcio ndamũtwarĩte tene mũno. e wa mĩaka arĩ boarding e wa mĩaka kĩndũ ĩtandatũ, mũgwanja, ndigwĩciria nĩ akinyĩtie mĩaka mũgwanja, ngĩmũtwara thukuru yarĩ ya missionary Embu, na mwana ũcio aciarĩirwo Nairobi na akarererwo Nairobi, na mwana ũcio ndararĩte nja ya nyũmba itũ mũthenya ona ũmwe. No he kĩũndũ kĩa happenĩte thĩinĩ wa maica makwa na ngĩona nĩ ngũtwara mwana boarding. Mwana ũcio ndarĩte gĩtheri mbere ĩyo, mwana wakwa ndonete rũĩ. Twathekaga mũno agĩtũhe ũhoro wa rũĩ, atĩ kule kwa cũcũ wa rũĩ, tondũ nĩ athiĩte gwa cũcũ wao akĩona rũĩ. Mwana ũcio agĩthiĩ akĩheo gĩtanda kĩa igũrũ kĩa ndeka. Agĩthiĩ kwĩgarũra ũtukũ akĩgwa. Akĩumia guoko. Tama kamwana agĩtania ũtukũ akaima gĩtanda kĩa igũrũ akagwa thĩ. Mwana ũcio akĩona maica atarĩ ona. Thikũ ya gatatũ mwana ũcio nĩ orire thukuru. Ona ti ya gatatũ, orire thikũ ya ndamũtwara ũmũthĩ ndacokire nyũmba, rũcinĩ rũrũ rũngĩ makĩ notice mwana nĩ orĩte mathaa ma thaa kenda. Mahũragĩra thimũ mathaa ma thaa ikũmi, ngaigua ta ngũmbũka, mwana ndaronekana thukuru na nĩ orire. To cut the long story short, mwana ũcio nĩ acokire akĩĩrehe we mwenyewe e wa mĩaka ĩtandatũ, akĩĩruta Embu akĩĩrehe Nairobi na matatũ. Ũngĩkona mwana waku e mũũgĩ, ũcokerie Ngai ngatho tondũ mwana ũcio niĩ ndingĩmenya ona ndiũĩ ũrĩa ekinyirie Nairobi. No nĩ gũtuĩkaga thaa ĩmwe ya ũtukũ arĩ Embu stage. Akĩũria matatũ cia Nairobi nĩ irĩkũ, kana ka mĩaka ĩtandatũ kena ga t-shirt tu na gatiarĩ na burana. Na andũ nĩ metĩkĩtie Ngai tondũ mwana ũcio wakwa nĩ atũmĩirwo mũraika nĩ Ngai. Akĩona kana gaka karoria kwao Nairobi, ngari ya gũthiĩ Nairobi nĩ ĩrĩkũ na ge gaiki thĩ nĩ ngũkarĩria. Agĩkoria atĩrĩrĩ, we wathiĩ Nairobi kwao? Akĩmwĩra ndathiĩ gwitũ. Na uumĩte kũ? Nyuma Chuka thukuru. Natoka shule Chuka. Mũthuri ũcio tondũ aikaraga kahawa cukari, ũhoro ũcio ona ndihoete mwana wakwa rũtha rwa kũwaria haha, no ningĩ mũndũ nĩ aragia ũndũ nĩgetha ateithie mũndũ. Akĩmũria kwanyu nĩ kũ? Hĩndĩ ĩyo twaikaraga banga-inĩ, akĩmwĩra gwitũ nĩ banga-inĩ. Nĩ ũĩ nyũmba yanyu? Ĩĩ. Twakinya banga-inĩ nĩ ũkũnyonia nyũmba yanyu? Ĩĩ. Mũthuri ũcio tondũ okaga na Nairobi na kwarĩ thaa ĩmwe. Nĩerire mwana ũcio ingĩra matatũ tũthiĩ nawe ũnyonie nginya kwa na warega kũnyonia kwanyu ũmenye ngũgũtwara borithi. No thaa iria makinyire, thaa iria makinyire kwarĩ after ten in the night. Na tondũ aikaraga Kahawa, Kahawa Barracks, nĩ Kahawa Barracks, aimire na mwana ũcio na ga t-shirt gake atarĩ nginya na burana, agĩthiĩ nake gwake akĩmũhoera, akĩmũĩkĩra burana cia mwana, cia ciana ciake. agĩkoma nake gwake, akĩrehe, akĩmũrehe nyũmba rũcinĩ, hĩndĩ ĩno aramũrehe, a make ire sure akĩmũrehe mbere ya thinacara, tondũ niĩ ndakoretwo rĩu ndahũrĩrwo thimũ ngĩrwo mwana ndaronekana thukuru, mwana ũrĩa ndĩratwarire thukuru ira, ndaronekana thukuru, koguo nĩ ndarĩ nyume tene mũno ndorete thukuru Embu tũgacarie mwana, koguo mũthuri ũcio a make ire sure mekuma nyũmba thaa ikũmi nemwe na quarter nĩgetha moke. Makoro makinya gwitũ bangainĩ mwana amuonie kwao. Na nĩma ndaringaringĩirwo mũrango o rĩrĩ ndĩrathiĩ kuma nĩgetha hinge. Niĩ ndacemanirie na kana haha mũrangoinĩ kena ga t-shirt na mũndũ mũraihu. Akĩnjũria we nĩwe nyina wa mwana ũyũ? Ĩĩ. To cut the long story short, mwana wakwa nĩakĩ Ngai nĩamũtũmĩire guardian angel. na ngĩũka nginya nyũmba na ũhoro ũcio wa thukuru cia boarding ngĩrĩkia. Na ndikuga ciana itigatwarwo boarding, no nĩ ndamwĩra rũgano rũu nĩgetha ndĩmwĩre atĩrĩrĩ, ĩ korwo nĩ ta rĩu ũraigua ciana nĩ ciũrire, ũgacoka ũkaigua ciana irathiĩ gũ sacrifice wo, korwo nĩ ta rĩu. na githĩ ndingĩathũkire kĩongo? Na githĩ Musa rĩrĩa angĩhũrĩrwo thimũ ta ĩyo ndahũrĩirwo na to athũke kĩongo erĩtwo nginya mwana watigire thukuru, ũratigire thukuru ira wamũtwara ndaronekana thukuru na acarĩtio agacario nĩ ma watchman mbere ya ũhũrĩrwo thimũ egũcarĩtio kũndũ guothe. Anyway, Ngai atũteithie mũno, mũmenyerere ciana cianyu na mũcihoere igũrũ rĩa mothe, mahoya ona nĩmo kĩndũ kĩrĩa kĩa bata mũno mũno. Na nĩmo megũtũigĩra ciana citũ mathukuru. Nĩmo marĩtũkinyagĩria ciana citũ mĩciĩ, na nĩmo megũtũmenyerera oro ona ithuĩ. Mũmenye maya nĩ mahinda maritũ mũno, maya nĩ mahinda ma kũiga Ngai mahoya, ma kũiga mahoya-inĩ thaa yothe, na kũiga mbere, Ngai mbere ya maũndũ maitũ mothe na ciana citũ. Tũtirĩ na wendo tũrendwo nĩ andũ arĩa me kuo thaa ici nĩ mũramenya nĩa. Nĩ mũrona ũrĩa tũnyararirwo na ũrĩa tũmenirwo. na nĩ tũkũninwo na twaga kwĩgiritania na Jehova. Kwoguo rĩ, ta hoerai ciana cianyu na mũcimenyerere harĩa mũkũhota, hau hangĩ mũtigĩre Ngai. Ngai amũrathime mũno, ĩkĩrai video ĩno like, na ũrĩa ũta subscribĩte a subscribe, na nĩgetha tũkũre na twaragie maũndũ ta maya haha tũgateithania, na nĩ ũndũ wa ũguo mũrathimwo mũno, twaranĩrie thĩiniĩ wa video ĩngĩ. Bye.